سنڑسیں اج تہاڈی خدمت اچ رضا فرید چشتی صاحب دے چند ڈوہڑے گھن کنیں حاضر تھے ہیں۔ سائیں انہاں دا تعلق فیصل آباد نال ہے سئیں نویں لکھاری ہن بھرا دی حوصلہ افزائی کریسو۔ شروع کریندے ہیں سئیں سائیں انہاں دا کلام فرمیندن۔ تیڈے سوہنے ناز تے نخرے ماہی میڈے دل تے ضرباں لا ویندے۔ تیݙے سوہݨے ناز تے نخرے ماہی میݙے دل تے ضرباں لا ویندے تیݙے مل ونڄݨ دیاں آس امیداں میݙی زندگی کوں سجا ویندے تیݙی یاد اچ رونداں سہی وینداں تیݙے خواب میکوں جڳا ویندے ہک توں فرید کوں نی میں پچیا بندے قتل وی پچا ویندے۔ اگلا ڈوہڑا سئیں رضا فرید چشتی صاحب دا سئیں ہونی فرمیندن سونی صورت کوں سنورن دی لوڑھ نہیں سادگی اچ قیامت دی ادا ہوندی ہے سونی صورت کوں سنورن دی لوڑھ نہیں سادگی اچ قیامت دی ادا ہوندی ہے ہوندا اکھ دا رعب انج دا ݙاڈھا پرت کے ݙیکھے تاں کائنات کمبھا ݙیندی اے ہووے پیار کسے دے نال جے اوندی قربت زندگی سجا ݙیندی اے فرید ہک اکھ سڄݨ کوں ݙیکھ گھناں۔ اوندی زیارت غم بھلا ݙیندی اے۔ اڳلا ݙوہڑا سئیں رضا فرید چشتی صاحب دا سئیݨی فرمیندن۔ تیݙے آوݨ دی خبر مل ویندی پر کیف جݙݨ فضا ہوندی اے۔ تیݙے آوݨ دی خبر مل ویندی پر کیف جݙݨ فضا ہوندی اے۔ تیکوں ݙیکھ کے انج لوں لوں تے اثر تھیندا با اثر جیویں دعا ہوندی اے میݙے واسطے توں انج ضروری ایں محبت اچ جیویں اہم وفا ہوندی اے تیکوں ݙیکھ کنے ادا تھی ویندی اے نماز فرید دی قضا جیڑھی ہوندی اے۔ اگلا ݙوہڑا سئیں رضا فرید چشتی صاحب دا سئیں ہوݨی فرمیندن۔ تیݙی نت یاد ݙیوا ݙیوا کے میݙے آرام سکون ونڄائے ویندے تیݙی نت یاد ݙیوا ݙیوا کے میݙے آرام سکون ونڄائے ویندے ݙے ݙے مار رسماں دی میݙے حوصلے نت آزمائے ویندے تیݙے ناں دے صدقے سہ وینداں بھانویں سئے الزام لائے ویندے تیݙا ناں سݨ کے دھڑکن ودھ ویندی انج فرید دے راز فاش کرائے ویندے۔ اگلا ڈوہڑا سئیں رضا فرید چشتی صاحب دا سئیں ہوݨی فرمیندن۔ جݙݨ ہووے سایہ عقرب دا مرے بخت انسان دے ڈھل ویندن۔ جݙݨ ہووے سایہ عقرب دا مرے بخت انسان دے ڈھل ویندن۔ جیڑھے عادی ہوون درداں دے ہر دکھ سکھ او جھل ویندن۔ چنگا انسان ݙیکھ ماݨ کریندن۔ ہووے لوڑھ تاں او مل ویندن۔ فرید کم ظرف لوک مثل کریہاں۔ پھل کجھ تے پھل کجھ ہوندن۔ اڳلا ݙوہڑا سئیں رضا فرید چشتی صاحب دا سئیاݨے فرمیندن۔ ایݙوں ذرا غریب دا بخت ڈھلیا۔ اݙوں لڳدے چھوڑݨ کوں تیار تھی ڳئے۔ ہیݙوں ذرا غریب دا بخت ڈھلیا اوݙوں لڳدے چھوڑݨ کوں تیار تھی ڳئے ݙیکھ کنے وقت نہ نروار تھیا کجھ حالات انڄ لاچار تھی ڳئے رہ ڳئے کجھ ساتھی درد میݙے اکھیں وہندیں بے شمار تھی ڳئے ہک ڈینہہ او وی چھوڑ گئے۔ انج درد فرید کنوں بیزار تھی گئے۔ اگلا ڈوہڑا سئیں رضا فرید چشتی صاحب دا سئیں ہنی فرمیندن۔ چنگاں چنگیاں نال تاں ہر کوئی ہوندا بس کسیاں نال گھتی وے۔ چنگاں چنگیاں نال تاں ہر کوئی ہوندا بس کسیاں نال گھتی وے۔ چس تاں ہے گھاٹے جھل کے وی لگدے دا فیدہ سوچی وے مر گیاں تاں ٻلیندے رہندن پیروں لا کے قبر تیݙی وے فرید زندگی تاں ہوئی اس بندے دی جیندے نال کوئی جیوے۔ اگلا ݙوہڑا سئیں فرید چشتی صاحب دا سئیں ہوݨی فرمیندن۔ گل کیتی توں نہ مکر ویندے گل سیاݨی ہوندی اے راٹھاں دی گل کیتی توں نہ مکر ویندے گل سیاݨی ہوندی اے راٹھاں دی سیرت اعلی ہوندی اے بھانویں شکل نماݨی ہوندی اے راٹھاں دی۔ کم ظرف ڳل تے اڑ ویندے پڄ کے ہٹ ونڄݨا نشانی ہوندی راٹھاں دی فرید ساری عمر ٻلدے رہندے ݙیوے قبر جیݙی پراݨی ہوندی راٹھاں دی۔ اڳلا ݙوہڑا سئیں فرید چشتی صاحب دا سئیں ہوݨی فرمیندن میݙا اپݨے دل تے وس کوئی نی میݙے لوں لوں تے بختیار ایں۔ میݙا اپݨے دل تے وس کوئی نی میݙے لوں لوں تے با اختیار ایں دل آیاں توں کریں نہ ایں میݙے وانگ نہ توں لاچار ایں میݙے ساہ اوکھے ہو ڳئے نے تے توں چھݙݨ دے کاݨ تیار ایں نت دل فرید دا ڈھائی رکھدائیں کیڑھے مذہب دا پیرو کار ہیں۔ بہوں شکریہ سونا سائیں کمال مہربانی اللہ پاک فرید صاحب کو مزید ترقی دے وے اور مزید کلام گھن کے نے تہاڈی خدمت اچ پیش کرن دی توفیق عطا فرماوے دعائیں اچ یاد رکھے سو اللہ پاک تہاکوں سارے وسیب کوں اپنے حفظ و امان اچ رکھے رب سوہنے دے حوالے سے۔